get to understand chii chiri kumboitika naiyi bandit rega ndinyatsoitongonya pairi Eh. sese kufungidzira hanzi napassion java wapera
chekutanga asati muenda mberi andiona song yanga ndichiimba iyi Uh-huh. ihombe kupfuura upenyu hwake hwese one song yangu kwatinobva ihombe kupfuura life yake yese netumasini twaanonyebota natwo kuona mhm. kwatinobva hatisati taura zvinhu izvi asi tori mamwe masong one song yehombe paupenyu wake wese mhm. ona saka ishiri uh-huh. ishiri chii chiri kumbonyatsoitika what exactly is going on between you and uh, passion java mm, yeah wona zvakaitika uye mutsaga wekosho akangotanga ngo i think itori plan yake yaanongoita wena yekuti anongoteya kuti ah uya nemafollowers mm. ndikanetsa naye anoita sei anodzorera uyu uyu hadzorere uyu anoita sei waona saka anoziva kuti vanhu akavatokonya ka vamwe vanogumbuka vamwe vobvanzai vachi aiwa musadaro haamsiye one but isusu kwedu kunonzi batai wenyu wedu anopenga because mukaramba muchimusiya muchiti musiya anopenga haazivi kugumira saka kune uku manje asanganwa nerimwe benzi mai mhm. saka hatisi kumusiya because iplani yake yekuda kurwisa vanhu ende vanhu vakwana nomunyarariri ende vamwana vapa mari manje

mumota aivhira foni itaisanzwa ubatidza kondenza ndirove nhamba ina ndikendenge ina ndikendenge zvavanotaura ndizviteerere vavengi vava vandifarire handikendenge inina ndikendenge zvavanotaura ndizviteerere vamangoma ndakasimbatsa chipembere inini ndiri vakutsvaga mari mhuri yangu haidye ushamwari plus iwewe hausiwe mwari ndorarama nangwe tisingawirani saka hauna basa iwe uchere zvawagaya iwe simbisana nevanhu va ndine vangu vashi inandikendenge inandikendenge zvaunotaura ndizvitere avandifarire uwe handikendenge ini nandikendenge zvavanotaura ndizvitere pamangoma ndakasimba sechipembere vagara ndeve kungosvororotsa pane chandaita zvese vanosvororotsa nangwe zvakanaka vambopururutsa vanofunga kuti nini vanganinyutsa hakuna munhu vanofadza munhu wese kunangwe jesu akatifira tese tinomufuratira wani saka kwandiri hazvisi zvinyowani ina handikendenge

wirani hauna basa iwe When it all seems warm, it's a color. Check, check, check, check, check, check.
So I'm picking up on this song, Andy Kendenge. Okay. Eh, to- tote here apa wakendenga nezvapassion java because you have responded no eh mudhara kwanzi kune hondo masoja akaenda kuhondo ka hazviri kuti abatikana ndo basa ravo isusu tiri vedefense forces saka tikaona kuda kuvhiringa masini ka e, totakura zvombo tienda kuhondo mhm. mm. ayo ibasa redu ka mhm. saka ukashedzwa basa hazviri kuti wavhunduka mhm. uri fa vanopedzisa chi mission have you had a, confront, a confrontation with uh, passion java ukama hwako iona passion java wakamira sei tangoziva mpabatangira nakutukana iwo ukama hwako napassion java mm.
ukama wedu hausi tongoziyana ba kuti munhu ada kutenga zvinhu zvese ona kundiziyana napashoni akatoinwa kuti mwana achida kuimbwa achikumbira achibhadhara mari achita sei dhara mudhara so you saying a- aenda kuna timana achida kuita sei achida kuimbwa ona ndopandakaziya naye dai pasina timu adai ndingamuziye saka handina ukama naye ushamwari hwedu hwataiziyana ndeyekuti akuya chiamana a ndoda ita mbiri itai so itai so ndine mari yakati ona nepa nepamashows i think ndozvega mhm. ofu ichanzi i don't think ndamboita shuwa nayo kunze igara mumba chete mhm. but pamwe pese apa yangobhadhira kuti amana e, tima tima rangapuwa dhiro kuti artist akawa chirekodha mhm. unongomuti wobhiga upi mudera pashoni chichichiona madays wayo anga sangana sendi i think first song yatikamuitirana shinzo asi akati pa three years ati pa three years akati kuti amana atanga uchinamatira wakambokutupiwa munhu mari chamanda yozokupa mari ka kuita mwana mani ndikunamatira mwana wese yekubhilivhisa ndoka mwana yakamubuda akaita level sekumupfugamisa ya mhm. ndiwo yaida kuita matezo ayo mhm. so pashoni ah, idzungu zvaro but isusu kwatikamuziyira mudhara ka angatori down zvekudaro ona aiti unotorwa nemota carlos green uyo ane studio mhm. first song yatakamuitira three years uh-huh.

ah maya mudhara isu atitambe nebasa mudhara mhm. atitambe nebasa ende kana chinzi tiri kuita magimix oyo hatimaite pabasa ona because music kuti ndisvike pana pemusic ona kuti andizive handitambe nemafanzi angu svika ipapo ende ukatotarisa kubva kwatikabva hatinambori music yedu hairiri netune yacho kadaro ona mhm. ukatoona chitonetsana mustreet mudhara tikatonzi ajalava ah, hanetsa nhingirikini tokona kuzotaurirana but zvine zviri zvechokwadi mhm. one but hatiite tumagame twekuti ndonzi ndobhadharwa mari mhm. ndotanga kutamba nemafeelings evanhu amaya ah, man but would you want to work with, uh, with uh, passion why, why, why passion akatargeta yo kukuvinga pavanhu vese kutanga nakudhisana newe why anotanga nini mudari mhm. akatanga nanhu akawanda recently andakati mutunga wingidi anodaira ona anotuka vanhu vese of which vamwe vanobva vati haisusu hatikwanisi kuita sei ngatimuignore ona but ukaignore benzi vavati benzi ropinda vadheni rotakura mwana tanga umhanya naye ubva wati musiyai benzi ari kupenga vanhu vese havasi vese vanotolerata zvinhu zvaanoita mhm. ende iye handakataurira namaititi kuti ndini ndakatageta colors kuenda izoti achadaira ndaida kupusha song yajamaster mm -hmm. saka inini handisi mumagemu naye Mm -hmm. But would you want to work with him outside these issues that are going on? Would you want to work with him?
As long as kana achiita music ichienda paplatform pangu mm -hmm. kuri uchindoita music inonzi iri kuenda pachano yapasho njava mm -hmm.
zvikureve chii izvozvo zvikureve chii izvozvo kuti vapfanha vese vanoita nawo zvinhu yese music kurekodwa noskid yese yanaroki ndeyapashona mm -hmm. waona ende passion wacho mukazongonzi after 3 4 days anongochinja artist ani munhu anenge akufamba naye mhm. zvichika kuti marights emusic yesei anosara inani mhm. inini ndikwanisa kushanda naye as long as kana chinhu chikuita basa rinoenda papeji pangu mhm. rinoenda pachannel yangu ona because kana achikwanisa kuvhara inini ndiri mupenyu ka ko vana vangu anozovaita sei vakuda kuti amdhara ah, mdhara uda kamboimba so ngori rakati penyu ona chimutipai something mm -hmm.

asi ndebvu dzangu musadzibata ho ndisu matara ane ndebvu kumba nekubasa tiri mashefu umatamu vekwangu vanokuza ndebvu vanogara vachipuruzira zvirebvu hameno zvavo vasingadzifarire kana isusu vati vafarire vane ndebvu itai mudidaire asvotwa ngarutse asvotwa nesu ngarutse

true maonero anoto akasiyana ona but eh, kana uchinzi pashona rubatsirwa pano ona chimboshedzai mufana yangu ipatara mumutarise izvi nezvi ona hazvibatsira kuti A- uncle epaton akambosenza najava ya zvisingaiti ona akatengerwa motikari yakanaka
anonjavaya muziva eh. mota nedza mapicture dzinganiko mota dzimwe dzine chipuwa vanhu vatorwa mapicture padzogumira mapicturemira mubhadheti wati iwewe mota ndedze mapicture kureva kuti eh, inongopresentwa ipapo and then its taken awayangolempatona vana motikari yavo rebhanditi ipi pombi yakabuda eh. ane bmw yainayo yakudhara kwete mota yakabuda yajava anomubviro akafamba naye mhm. ona but mfana munhu wekuti anenge ari lawyer one kune zvinhu zvake vafanira kuti vafanira kutsvaga one vanotorwa advantage asi munhu akambotengura mota mudhara mukana tsoina achifamba hmm, dzingani mudhara dzinopedzisira kuoneka muswe mapicture uyu mhm. haufa kadziona futi so ini ndongofunga kuti munhu eh, handifunga kuti ano vanhu ada kusumudzira ona pashoni ndofunga da kunzi eh, pamwe hama dzake dzikambotaura nesu ndofunga mfeso aida kuimba wana but zvakaramba because ukatarisa pamusic video right zvafanira song yakabudisa yejalav yemusuno mm -hmm. aitwa nge ndiyejalav wona akabudisa video naroki roki wacho aitotadza kubuda nakofi iye iye ndiyaitwa nge ndiyakaima nakofi wona so asi kuziva kuti ada kupusha vanhu irika kuti ari kushandisa vanhu kuzvipusha wona mm -hmm. because kana uchiri kuda kundisponsor uda kundisimbisa wona kwewe udaita main act pachinhu changu sei mhm. so pane zvinhu tu mdara mhm. ona anofanira kutaura ari kudaita sei adoita dj kali here ari kuda kungonzi ari kubatsira vapfana here because haisi charity ka amomu ndakanzwa mataura dj towers mhm. hanzi charity inoitwa ana roki roki haasi kuitwa charity mdara ari kushanda haasi kubatsirwa mdara ona aritoimba kuimba ndokubasa kwake but iwewe na, na passion java pane pamakambopesana here paunyautsa kuti apa ndo pari kutangira nyaya yedu apa zvese izvi zvakuitika zvakuitika but nyaya iri kutangira apa apa pa 3 dollars iri paipa yekudhara kana kuti apa taita musimbisi wakati kuti munhu wamwari unoziva mune chimi respect uh -huh. but handina pandakambonzi ndakapesana naye kana kutukana naye until aita sei auya achitaura zvinhu zvisiri izvo mhm. auya achitaura zvinhu zvisiri izvo zviya zvikuda kufadza vanhu zviya zviya kuti unenge uchifadza vanhu paintaneti ona uchitaura zvekupenga asi inini unenge uchindifonera everyday unenge uchidei mhm.
anokufonera java ndara iphone 13 yaya eh, inopinda mubudzi dzeredzi yaifona direct kubva kuamerica anenge achidei ah vanotyisa ukadaira manje ah, magan voice taka ukadaira unowa neblack magic hatitobate foni yake ukafonerwa navanhu vakadaro iwe ungati munhu ari kutuka pafacebook mm -hmm. ari kutuka kwese ukubvona achikufonera unodaira kuti uite sei uh-huh. sekufunga kwako paari kufona ari kudei ah.
uona mufeso ya zvaanoita mudara zvaanoita naofanha kwawanda akakutuka iwo zvafanira pakatuka jinimbi ari kudubai anomhanya kuya kuzimbabwe vamhanya kudomboshawa mdara sori mdara chichichiona zvazvapera ka but mhm. kuvanhu haazonotaura kuti akumbira regerero saka zvaanoita nituka artist utanzwa kuti ah at least we are down on panotukwa mai vanhu pano kuda kupa 500 habo unenge uchingoenda kukopora chichiona mhm. iwo funga kuti lectures anga achike java pamberi kwamwari chaipo chaipo mhm. zvekuti anzi anoti ndini ndakakunyaradza talelishas tatelishas anga achike java zvamwari chete chalecha zanenge atobhadhara wanzi wangu usadaro wona uyo azoita kopora vanhu chakopora vanhu but aha hakuna mdalets go with a brand new one right on power the platform aiwa dai mwari vakuitira nyasha ini handikwanise kuitira nyasha asi ukasha nehasha

Ah, mzara pasa mndu nibatsira maso yedu aya kani Ah, yafuriza iyi mba kumhanya kuone batisani hanzi kuone my goto unit b Ah, kufamba iri kufamba iri kufamba asamane nini hangu ka Ah, inini eh, ndokudai zvekuti tonzwisisa unoona tonzwisisa struggle yatakaita mudhara kuti svike panapa unoona hakuna hakuna munhu anonzi anoita simba kana mbiri asina kusimbiswa nevanhu mhm. mm. unogona kuita mari but mari yako hainaki kana usingazikani ndosaka uchiona mbinga chiswera chichida kuimbwa mhm. ona saka uchiona vachiposta posta mari asi hainaki kana isinaita se usingazikani ona and iwewe kana vanhu vakusimbisa vanakirwa ona zvinhu usadadire vanhu ona usatukire vanhu urombo hwavo ipapo ndopatopesana mhm. ona ndopamwe pacho pamwe mubvunzo vati nyaya yeyi mhm. zvimwe zvese vaitaura ndabasa nazvo asi zvekuti unoseka vanhu varombo haa mdara isusu neyatinowana iyo chiright ona tikamuka tikapinda muraundi ndikatoona mari yehafulofu madam noti maita basa mhm. ona tikatenga kashuga kana kekupima tete torarama mhm. ona hatisi havasi vese vada mamillions kuti vararama zvana motaura kuti iwe une 1 million handika kune munhu anotengesa pamusika every day eh, profit yake inogona ri 30 bond or 100 bond mhm. asi anoendesa vana fo kuchikoro iwe unenge uchinzi kana kuti unonopopa mashampeni ufamba uchipa vanhu zvinhu unogona kutadza kuendesa mwana wanu kuchikoro mhm. ona ndiwo maitiro anoita mwari ndoda kumbokubvunza colors kuti uh, would you want an audience with passion java kugarisana apa kuti ngatigare apa taura nyaya yako inditaure nyaya yangu mai uya uya i think ini ndakatoona brains akanopenga one if you remember musi wesunday ndakataura i think ndata zvine musoro mhm. one kuti zvinhu zvaanoita fani one asi ese mameters eupenyu emajokes one zvafana mwana wezita mabasa pako one hazvisi zvese zvemajokes ende inini respect naye ndakaibvisa pakuti ofisi yaanoti arika one unozviti kuti ofisi uche zviri pasta handika uri pastor unoita unomotivata vanhu mdare mhm. zakurogeto mdare motivation kuvhairira vanhu iri pako ndindokanganisa kunzwa iwo ndikava mhm. ndichiti hafana kuti matsaga afana uona zimota rangu iri imotivation iri ona kumotivata vanhu kuvhairira vanhu zvinhu tuu zvakasiyana mhm. ona ende imwe nyaya hombe ndeyekuti ngaasade ku kushandisa kushandisa bato zvirizvo ona kuti iwewe wada kushandisa bato kushungurudza vanhu bato harisiri kumba kwenyu ona chero bato ripi hakuna bato rinovhotiwa nemunhu wani nangu ukaita 50 million mhm. hauvhote ka 10 million mhm. ona bato ndere vanhu mhm. usashandise bato kuda kuchikidzira vanhu kuti iwe wototi haini because ndakadai so hapano bata kushungurudza vanhu okay. sini ndere vanhu just to rap it off yes or no passion java anodherera here hajeri anopenga passion java anodherera here anopenga mda because tikamuti anodherera katokanganisa because munhu wapasta ini ndini ndakutange ndini pasta uh-huh. katiri mubhanditi one zvinotoonekwa kuti ibenzi one anopenga all right mbanditi thank you so much for coming through to